lembe ra 2022 naswona yi thyiwi leswaku ri wu ta tshwa mukhava. Namuntlha hi siku ra nkombo N'wendzamhala lembe ra 2022, Mister Post va endli nkandziyiso laha va ri thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va tlhela va hi twisa na tinsimu timbirhi leti nga ta va ti ri kona ka album ya vona ku nga risimu ra vunkombo na risimu ra vunhungu. Risimu ra vunkombo ri thyiwe leswaku Xinyori. ivi risimu ra vunhungu ri thyiwa leswaku ri gaza mr post va vula leswaku ri i munhu wun'we a nga yimisa gaza leswi vula leswaku mr post va vula leswaku ri hi vona lava va nga yimisa gaza leswaku gazankulu yi yimele ku twa album ya vona leyi va nga ta yi humesa hi marito lama ta kota ku swi twa leswaku mr post va na ku titshemba swinene leswaku eka album ya vona ya n'wendzamhala leyi nga ta huma hi ravuntlhanu va ya ku pfaleni gazakulu hinkwayo va ya ku yi pfaleni na hi ndlela leyi mr post va nga tsaka ha yona swi kombisa vutitshembi ndlela leyi va vulavulaka hi yona wa swi twa leswaku munhu loyiwani u na ku titshemba leswaku u ya ku pfaleni ka rin'wana ra tinsimu leri nga thyiwa leswaku ri gaza veri Se tibalo khale a ta ha ngheni edorobeni. Hi marito lama va vula leswaku ri se va tirhela ekaya. Hi ta tsundzuka leswaku ri vunanga bya Mister Post a byi nga humelerisiwi ekaya ka vona, kambe sweswi va endli studio xa Centurion lexi nga emutini wa vona. Se va tirhela ekaya hi yo mhaka va ku se tibalo khale a ta ha ngheni edorobeni. Mister Post va vula na leswaku ri. Mimpfumawulo, Ntikelo wa mimpfumawulo eka albhamu ya vona ya lembe ra 2022 yi hundza hi ka mune ya ntikelo lowu a va wu kuma eka switudiyo leswi va nga tshama va tirha eka swona, va kongomisa ngopfu eka xitudiyo lexi va ha ku humaka eka xona. Ni pfumela leswaku va va va karhi va vula xitudiyo xa Nghalas tanihi ku na albhamu ya vona leyo hetelela. va yi kandziyise eka studio xa nghalase se va vula leswaku ntikelo wa mipfumawulo leyi nga kona eka albhamu ya vona ya lembe ra magidimbirhi makumembirhimbirhi yi hindza ka mune mipfumawulo leyi se va yi humelerisaka eka studio xa vona lexintshwa xa centurion se mi ta swi twa leswaku va vulavula va ri na ku titshemba swinene kasi eka rinsimu leri nga thyiwa leswaku ri xinyori va vula leswaku ri i nqambi hi ri yin'we ntsena eka gaza leyi nga lamulaka nyimpi leyi va vulaka leswaku ri i dr thomas chauke va ri voxe va nga lamula ku nyimpi leyiwani tanihi ku hi vona va nga boso hi vona lava nga khoma xigaza se va ngo byelani xinyori a ta lamula nyimpi hi ku yena lonkulu eka xichangani mr post va tlhele va hlambanya leswaku ri Loko vo tluriwa lembe leri, swa antswa va tshika ku yimbelela. Kambe marito yo tano a hi sunguli ku va hi matwa na Benny Mayengani the President na vona va tshama va vula leswaku ri loko o ni tlula ni nga tisunga hi ngoti. Loko ni ta va ni twi xiphemu xa risimu leri va nga ri tlangisa eka nkandziyiso lowu va nga wu endla ka xiyenge xa mabulu xa Facebook, leri nga thyiwa leswaku ri gaza swichayachayani swa kona swi twakala swinene kumbe swi fana ngopfu na risimu ra ndhambi ra vona leri nga tshama ri huma hi lembe ra magidimbirhi khume nkaye ni twa ri ri na ku yelana swinene loko swi fika eka swichayachayani swa kona na mayimbelelo ma kona ni twa ingaku swa yelana swinene